Ghana de ako mprɛko a Japan rekasa ne nsɛm no ebi nie. Enti motivation a mema Ghana foɔ ne sɛ aduro nni baabiara, asɔfoɔ akɔhwifoɔ no wɔn nni powers biara, ɛyɛ wɔn adwen na wɔn use de beat wɔn, na nea ɛya ɛne sɛ wɔn a wɔnni bie mmom no wɔn mmom na obi nim nom no ɛtwa wɔn de tɔ Rolls Royce akɛseɛ da mu, this is where I have a problem, obi nim, I have told you. Sɛ go come on air wo na awɔ TV station apologize to every person a wabu no kwasea anyɛ saa a wawieɛ deɛ wo boa w'anim bɛgu ase pɔtɔpɔtɔ wahu seesei ara koraa ɛho ntete me because me nwiee oo me wie a me saa de no akɔ mede no akɔ yoko mama nkurɔfoɔ no a wɔde sika faa wɔn account mu nyinaa yokofoɔ afrɛ wɔn mu we are investigating court gyaa no ara na nyɛ no ɔgyina hɔ Ɔse me ɔbɛde asɔfodie no bɛto nkyɛn one year na ɔne me de asie no wo so daeɛ sɛ wo kɔ bɔ obi apoo na me so daeɛ sɛ me pɛ sika ne ntɔkwa me yɛ ready me yɛ ready for obi nim me yɛ ready for obi nim ntɔkwa me ne no bɛko na me me yɛ sɛ me ne wo bɛko a adeɛ nkyeeɛ ma me nyɛ wie a me ho ntɔ me. Can you imagine? Ɛnneɛ na ayere paa. Na ɛno akyi na Owura Kennedy akompere kɔ Japan. Wɔsan toaa so de too dwa sɛ, Nyame akoa baako bi nso wɔ hɔ, ɛnneɛ ɔno ara na ɛsɛ sɛ Nyame frɛ noɔ na ɔwɔ hɔ. Na wɔkyerɛ sɛ sɔfo bi nso wɔ hɔnom a yɛfrɛ no Bɛn Yok. Na saa Bɛn Yok no, wɔyɛ wudini, ɛyɛ sasabronsamfo. a kyɛ sɛ ɔno koraa deɛ yɛbɛka sɛ ɔyɛ murderer kyɛ sɛ obi a ɔkum nipa na nipa ɔyɛ wudi ni saa koraa saa deɛ ɔnhunu bi da na saa nipa no nso ɛnsɛ mfata sɛ wɔne nipa bɛtena asase yi so enti ɔno nso ne bra so na nawie yɛ nam kwan so a kyɛ sɛ ɛba na wɔkɔ so aka aka kyɛ Ghanafoɔ sɛ asɔfoɔ pii na ɛwɔ Ghana ha a sɛ so wɔn yɛ akorɔmfoɔ yɛ awidifoɔ, na so wɔn bɛkɔ so ara duru pi nnipa wie nnipa deɛ a, ɛberɛ aso sɛ wɔn nso wɔn ho ntoma no yɛtumi pa to fam. Nya ma all the fake pastors. Trouble baako a wɔn anya sɛ ɛfei Mondays and Wednesdays no deɛ it's about time ɛɛ wɔn se Ken Love Ken Wah Wah yi a ɔwɔ Nkɔkɔɔ yi ɛɛ dɛn na ɛfei n'asɔre ɔtɔn yɛ. Wo tie nnipa a wɔkum yɛ ɛyii ɔbaa pemfoɔ yɛ ɔno nso nyame akye no. Ghana foɔ nti de mɛn york me nyaa no o ɔk ɛnora me me ka kyerɛ me bɛyɛ wo a me ka kyerɛ wo straight ɛnora guy no ma nurse no bɛ tra no wanyɛ no easy yɛde no kɔ police station am very very fair yɛde no akɔ police station wakɔ twerɛ ne statement mɛn york should be ready he will be arrested ne tiri yɛ sɛ watɔn ayi no but nipa no ɔtɔn asɔre no ɔyɛ renovation no. Ɔmo tutuu nnoɔma saa bi ah they have the pictures ɔmo send ya brɛ me. We cannot allow these things to go on in this country na wonim what these fake pastors are doing ɛhɛte economy no because they impede progress time a ɛwɔ sɛ wo encourage w'adwuma no nkɔ yie yere wo ho sɔre put in more hours no wɔ so maame na ɛyɛ woɔ wo papa na ɛyɛ woɔ bɛtɔ anointing oil kɔ kɔ kum agyinamoa kɔ na asɔre bɛn na ɛkum agyinamoa. Can imagine!
Eei kokum agyinamoa kokum nwansena bra me yɛmfa nyɛ akwankyerɛ mma wo na nwansena sa a yɛbɛyɛ dɛn owura Kennedy akomprɛko a Japan n'ani abere paa sɛ sisei deɛ asɔfoɔ no deɛ ɔne wɔn bɛkyea yam wɔyɛ mmarahyɛ badwani mu ɔmanfoɔ a ɛwɔ Asen Central abatoɔ mpɛsoa so ɛno akyi ɛna yɛte sii mmɔntensoɔ ne Ghanafoɔ binom adi nkɔmmɔ maame Yakyera kɔbisaa mu baeɛ sɛ ei ɛna ano a yɛkyee Angela obi nim ɔbɔfoɔ ɛto ɛyɛ apolisifoɔ akakye obi nim na wɔntumi ntue yi wɔnya ntaban anka wɔbɛtu nso wɔntumi antu ne bail term ho conditions a yɛde maa noɔ sɛ yɛama wo bail fa ho nhyehyɛeɛ nyinaa bra na ɛsɛ sɛ yɛma akwan no apue na akɔ bɛpem na nnafua nan wɔda so hyɛ apolisifoɔ akakye ei na angel no sika no wɔni anaa sɛ adɛn na bɛpem nɛ Saa bail term a yɛde maa no wontumi nnii so ɔda so ara sɛ apolisifo aka kye yi. Na ɛnyɛ ɔno na na ɔse wɔwɔ sika yi a kyɛ sɛ wɔadan ne ɛho agyapadeɛ yi ɛna bɛpem nnɛ yi wɔda so hyɛ mu yi. Ghanafoɔ akyerɛ wɔn adwene binom sɛ yie ayɛ wɔn nwanwa papa na wɔn susu sɛ asɛ ɛnyɛ Angel na wɔn nim no no ɛm sɛ ɛnyɛ ɔno a wɔasesa. Me nwanwa nwanwa deɛ me wa paa sɛ obi nim of all people a ɔyɛ asɔre wura sɛ ɛyi ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ dɔm a ɔwɔ hwɛ lotɔ de ama nkurɔfoɔ a wɔn adidi nti nipa mmiɛnsa ntumi nsi a ɔwɔ ankɔyɛ deɛ a ɛnde asɛm na ɛmu sɛ mu odu na ɛnyɛ sɛ yɛn yɛhu no saa kɛkɛ because wɔn a wɔwɔ mu no na nim nea nti a because ɛnyɛ saa paa deɛ. Obi no mo ka kyerɛ sɛ wanya nipa mmiɛnsa ɛne hundred thousand guarantor paa deɛ ɛyɛ me nwanwa me deɛ ɛyɛ me nwanwa paa. Oo ɛyɛ me nwanwa because ɛyɛ nyinaa ɛyɛ me nwanwa ne sɛ sɛ asɛ nea me nua no kan na ɛde same thing because sika ne deɛ ɛnim sɛ ɔnya wɔwɔ sika no bɛ sisi a galanters na ɔmbɛkɔ akɔ galanteɛ ansa na ɛbɛyi no no sisi a pɛ sɛ mebisa sɛ n'asɔrefoɔ no obi a ne wɔ ɔwɔ fie anaa ɔwɔ property bi a ɔbɛtumi de akɔ galanteɛ ama should be able to contribute and then help him or maybe it depends on his attitude too that's not making other pastors help him that's how I Can you imagine?
Wei yɛ wɔn manfoɔ bi adwenkyerɛ a wɔn akyerɛ de afa Angel obi nim ɛneɛ aporisifo aka kye atasoɔhyɛ a yɛmaa no bail a bɛpem na wantumi amiti da yi a

Kane National Coordinator ma Youth Employment Agency, Abuga Pele, Ɛnnɛ yi, aba bɛtɔ dwa sɛ Nsawam Nnaduafie, seesei deɛ, ɛneɛ football coach paa, ɛneɛ wɔn rebɔ bɔɔl, ɛneɛ ɔkoochi ankasa, ɛnyɛ asɛm ketewa, ɛwɔ ɛyi Apueɛ Mantam mu. Na National Chairman ma Amanyɔkuo NDC, Owura Samuel Ofosu Ampofo ne mpanimfoɔ bi a Edi akoten wɔ Eyam Yeko NDC mu kɔ Nsawom nneduafie kɔ sraa inmates a wɔn wɔ hɔ nom nom. Na oduruu hɔ nom no na just wɔkɔ hyiaa yɛ papa Abuga Pele ka ne NDC mmarahyɛbadwani Kyiana Paga abatoɔ mpɛsoa soɔ. Na ɛneɛ nkɔmmɔdiem no wɔkyerɛ sɛ yie mfirihyia nsia a yɛde maa Abuga Pele no 2018 berɛ mu seisei deɛ ɛneɛ watwa mmienu aka ɛyɛ nnan. Wɔgu so ara wɔ 41 4.1 million Ghana cedis no yɛ Jeddah scandal ho nsɛnsɛm bobɔ baeɛ a Ɛbɔ ɔno ne Ansanwo Nnaduafie na ɛde no kɔeɛ kɔkɔtoeɛ. Owura Samuel Ofosu Ampofo de to dwa sɛ, Seiseideɛ seiseideɛ Abuga Pele no ɛneɛ wɔkɔ Ansanwo Nnaduafie no ɛɛ wɔyɛ coach adwuma no na wɔsan ɛkyerɛ adeɛ oo wɔboa paa ɛɛ wɔyɛ adesua mu wɔboa wɔn a ɛgu nnaduafie no mu wɔn sua adeɛ paa na Owura Samuel Ofosu Ampofo ɛkɔeɛ no na NDC Deputy General Secretary Peter Boamoa Otuku na ɔno nso ka ho Owura Alex Egbafie, ɔno nso ka ho bi, ɛna Owura Abraham Amale Ba. Wɔn nyinaa na ɛkɔeɛ kɔsraa adehye a na ɛgu Nsawonnadua-fie a wɔkyerɛ sɛ Owura Pele kɔ a ɔkɔeɛ no, wɔne Philip ɛyɛ Asibit na ɛkɔeɛ. Wɔn nso, ɛyɛ mfirinhyia dumienu, wɔgu so ara retwa a wɔn nyinaa gu mu a bɔɔl no deɛ wɔbɔ pa ara de kyerɛ nso deɛ wɔkyerɛ. Mmamuwaa mmienu, mmamuwaa nkumaa koraa, Twenty two ɛne twenty seven ɔmo akɔ bɔ korɔ no wɔ Kasoa ɔfakɔ ama Kasoa Odupɔn ɔfakɔ apolisifo akyere wɔmo ɛdeɛ na ɔmo kɔ wia yɛ ɛ Chamber Valves Ghana Water Company Limited foɔ ɛdea wɔmo mfidie no ho nneɛma bi na ɔmo akɔ akɔ wia ma kyɛsɛ yasɔ ɔmo sɛ kabo wɔ abere a wɔmo gu so a wɔmo yɛ no aa ɛna mpaninfoɔ kɔ pie wɔmo so a yɛbɔ dede ei Emmanuel Kwaku abɛka twenty two Ramsey Kwasi Opare 27 Adwuma a moyɛ nie Apolisifoɔ akyere wɔn de kɔ Na Otamens electoral area Ɔpanin a ɔyɛ assembly member wɔ hɔnom ne din de Jones Da Daako Kwarteng Wɔne amanneɛbɔfoɔ Kɛkyerɛ Kwaku Adema dii asɛm yi ho nkɔmmɔ. Yoo ɛyɛ nokorɛ, ɛyɛ me wɔ hɔ ara na me nyaa information bi sɛ mmeranteɛ baanu gyina ɛyɛ water company foɔ wɔn chambers a wɔn ato no ho a wɔyɛ adeɛ bi a wɔnte aseɛ. Enti ɛmaa medi mmirika ahoɔhare so kɔɔ hɔ, na mekɔduu hɔ no, ampaniampa ara mekɔtoo mmeranteɛ mmienu yi sɛ wɔgyina hɔ a wɔatu, ɛyɛ water companyfoɔ valve no a nsuo fa mu no, wɔatu mmienu. Wɔwɛ na mode kɔ he a? Wɔka kyerɛɛ me sɛ wɔn panin na si wɔn metu mmra. Panin bɛn? Wɔse contractor no a ɔlay pipes no. Me nso me nim paa sɛ ɛyɛ kɔntrata no wɔha ne over ama Ghana Water Company nti ɛyɛ deɛn ɛna ɔsan soma mo sɛ mo nsa metu saa deɛ wei mmra ɛno nti ɛma me suspectee wɔ mo sɛ wɔn yɛ nipa abɔnefoɔ nti meyɛɛ na ntɛm paa mekorɔkorɔ wɔn a na me handi wɔn over ɛma police. Can you imagine?
Assembly member a ɔwɔ Otamens electoral area ɛwɔ Kasoa Ɔfakɔ ne din de Jones Daako Kwarteng. Ɛno akyi yɛama ne bɔfɔ Kakyire Kwaku Adema wɔ ne Kasoa Odupɔn Ɔfakɔ District Police Commander DSP Samuel Shadrack Amfo di nkɔmmɔ de fa ho. Ɛna ɔse mote a ɛyɛ nokorɛ, mmaamua no yɛakye wɔn na ɛnɛ da yi ara yɛde wɔn bɛkɔ kɔɔto. Ɛyɛ nokorɛ.
Asamre man na yɛfrɛ no Mister Jones Darko Kwarteng a ɔyɛ Asamre man for Otamens electoral area ɛna ɔbaeɛ na obi yii asotire sɛ ɛyɛ anadwo no bɛyɛ du baako ɛkɔbɔ du mmienu anadwo no mu no ɛna wɔn hu mmeranteɛ bi a wɔn gyina gyina Ghana Water and Sewage Company wɔ wɔn inspection chamber ho ayɛ sɛ wɔretutu nneɛma bi wɔ hɔ. Enti polisifoɔ de mmirikatɛntɛ kɔɔ hɔ, na yɛkɔduu hɔ no, yɛn nsa kɔsɔɔ mmeranteɛ mmienu mu a wɔakɔtu Ghana Water and Sewage inspection chamber no a ɛsɔpra nsuo de kɔ nkuro so anaasɛ area hɔ no, wɔatu saa inspection chamber yi a wɔpɛ sɛ nka wɔde dwane kɔ. Aah mmeranteɛ no deɛ sesei wɔn wɔ Yakakye ha a ɛyɛ baako de Yimanrel Kwaku abɛka wanya mfirihyia aduonu mmienu ɛna baako nso de Ramsey Opare eh Kwasi ɔno nso wɔ mfirihyia aduonu eh aduonu nson ɛnti biribiara yɛ ready a ɛkyena yɛde wɔn ɛbɛkɔ court.
Ɛnne a yɛte yɛ yi yɛ Kasoa Odupɔn Ɔfaakɔɔ District Police Commander DSP Samuel Shadrack Amfo.